Тимер кисәген күреп, шуңа карап, тостер дип ничек итеп була инде? Буламы? Держись, малай. Дөрес җавап бирмәсәң. Ятсыз Зөлфия апасының иҗатын белми. Ятсыз малай. Ялмыйча. Җир астына төшеп китәсең килә хәзер. Визитка. Әйе.
Ислам, ниһаять, ниһаять. Уяндык.
Сәлам, сәлам. Ниһаять, без яңадан бу Студиядә җыелдык һәм безнең Буын Батлның чираттагы чыгарылышы инде күпме вакыт үтте безнең соңгы чыгарылыштан. Мин бераз борчылам үземдә, минем янда бик шәп, кызыклы шәхесләр. Таныштырып үтәм. Беренче кунагыбыз кино һәм театр артисткасы Зөлфия Вәлиева. Алкышлабыз. Икенче ягымда минем яшь җырчы Яңа йолдыз проекты катнашучысы Ислам Кәлимуллин, шулай ук алкышлар. Ничек сезнең кәефләрегез, хәлләрегез? Менә дигән.
Вообще классное настроение. Нет, шәп. Мин бик шат. Күтәренке э, кәеф белән килдек ие. Сез тапшыруны карап килдегез инде, таныштыгыз, тик шулай да мин э, кагыйдәләр белән таныштырып үтәм тиз генә. Кагыйдәләр дә бармы?
Аларсыз булмый. Аларны бозарга ярый, әмма кагыйдәләрне әйтеп үтәргә кирәк. Мин сезгә барлыгы 10 сорау яңгыратачакмын. Әлеге сораулар котлаулылыгы ягыннан аларга баллар да аерыла җаваплар өчен. Әлеге сораулар котлаулы һәм тиз генә җавап биреп булмый. Шуңа күрә кешегә логика бирелгән, шуңа күрә кешегә фикерләү сәләте бирелгән һәм без әкренләп э, вслух фикер йөртә-йөртә дөрес җавапка чыгарга тырышырга тиеш. Дөрес җаваплар өчен мин баллар бирәм. Дөрес җавапка чыга алмыйсыз икән, сез кызык җавап бирә аласыз, кызык җавапка да чыга алмыйсыз икән, логик яктан аңлатылган җавап бирә аласыз. Мин барысы өчен дә баллар куя алам. Башлар әйләнеп бетте монда. Монда май булды. Динг, динг, динг, динг, динг уйлап утыра башта.
Кыскасы, миңа ошаса, мин бал куячакмын нинди җавапка да. Барысы да бик гади. Башлыйбызмы? Сораулар калмадымы? Сораулар калмадымы? Ошаса дигән сүз мине бик гаҗәпкә калдырды. Ошарга тырышырбыз инде. Бу безнең тапшыруның шундый бер үзенчәлеге. Башлыйбызмы алайса? Беренче сорау. Фигуралы шуу, фигурное катание, ни өчен шулай дип атала? Ну, бу кадәр котлы ул да сорау түгел инде, ярар. Фигуралы шуу. Бәлки тизрәк җавап табылыр. Ни өчен фигуралы шуу дип атала? Фигурное катание.
Чөнки бозда рәсемнәр калдырыла, фигура, ниндидер фигуралар барлыкка килә. Шулмы? Әйе. Шул гына? Әйе.
Ходаем. Ну, миңа
Сезгә килек шүтелеп Бу сорауга җавап өчен бер балл. Ә ничек булырга мөмкин тагын башка? Ну, миңа миңа бу сорауны башта биргәч, мин уйлаган идем, ну, алар бит инде сикрәләр, аксель нәрсәләрдер ясыйлар. Әйе. Ә бу

Һәм әлеге турнирларның, ягъни партияләрнең берсе тәмамланмавы белән тарихка кереп кала. Һәм әлеге партиянең казые судья була инде. Партия тәмамланмады, чөнки дип язып калдыра бу турыда. Ни өчен тәмамланмаган дип уйлыйсыз? Ничәнче елда давырга? 851, 1851 ел, Лондон, халыкара беренче турнир шахмат буенча. Һәм ул тәмамланмыйча кала. Ни өчен?
Берәр уйнаучының хәле начарланамы әллә? Үлеп китмидер бит. Тәүбә тәүбә әстәгфир. Әстәгфирулла. Юк, мин аны аны белергә тиештер инде теге ни. Юк, ул үлеп калмый, әмма хәленә бәйле. Датасы да мөһим. Датасын әйттегез, шулай бит? Димәк, нәрсәдер бәйле бу дата. Ул вакытына бәйле, нәкъ бу датага түгел, менә шул чорга бәйле, әйе. Беренче турнир Кагыйдәләр бераз үзгә дә булган булырга мөмкин ул вакытта. Хәленә бәйле. Менә шушыннан җыеп карагыз әле берәр нәрсә. Хәленә бәйле икән, уйлар ислам, әйдәле. Хәленә бәйле.
Озак баргандыр индеме? Әйе. Озак барып йокыга киткәннәр.
Әйе.
Әстәгфирулла.
Как это работает?
Син әйтеп бар уйлаганыңны. И шул.
Ислам, уйла, зинхар өчен. Ә синең шундый шундый уйлар инде. Кайтып китәсең ул, Ислам, уйла. Ислам борчылма, борчылма.
Хәзер сиңа ике бал булдырабыз давай иде.
Юк, сез җиңсәгез, мин шатка. Юк, мин җиңәргә дип килмәдем, мин аралашырга, күңелләшергә дип килгән. Рәхәт, рәхәт. Бар да яхшы, әйе, тынычландык, бар да әйбәт кенә. Бу сорауга җавап өчен бер балл шулай ук, чөнки ул кадәр катлаулы сорау түгел. Дәвам итәбез. Өченче сорау. Татар телендә гөбәдиягә арка кую дигән фразеологизм бар. Гөбәдиягә арка кую. Аны нәрсә аңлата дип уйлыйсыз?
Гөбәдиягә арка кую.
Нинди сүз синең башында хәзер? Ислам бар кайт дигән. Ислам утырма мәсәләләре. Бар кайт, менә бар кайт дип кайтарды. Бәдияне гадәттә табадан чыгарганда мин пешергә яратам, пироглар пешергә яратам. Мин бөтенләй пешекче булырга хыялланган идем. Мин сәнгатькә очраклы рәвештә килеп беләм. Камырны җыялар бит инде шулай, димме? Анда тишек кала шулай бит? Әйе. Ә шуны кабак куеш арка дөреп аталар бәлки. Юк, менә кисәген чыгарганда ул җәелеп, чәчелеп китә. Менә гвадиянең бар бит шундый теге ниләре, дөге ярмасы. Бәлки шуны тотып торыр өчен берәр нәрсә уйлап чыгарган. Юк. Юкмы?
Юк. Аннары табада гомумән чыгарып булмый гвадияне. Таралып бетә ул.
Таралып бетә ул или изелә, ватыла. Бу кешенең холкына бәйле. Гүбәдиягә.
Ә, бу нинди ди афоризм, метафора. Нинди кеше турында гүбәдиягә арка куя дип әйтергә мөмкин? Гүбәдиягә арка куя.
Гөбәдия, гомумән татар халык ашлары ул бит инде безнең кунакчыллыкны күрсәтә торган. Туйда гына эшләнә торган бик бай татарлар гына ясаганнар гөбәдияне. Һәм аңа орка кую. Яуларда.
Аларга орка кую. Гөбәдия орка кую. Нидер бәйрәмне булдырмаумы соң? каршы килү ниндидер Әйтегез. бәйрәмне булдырыр өчен име шундый Юк, турыдан туры бәйрәмгә түгел, менә каршы килү кебегрәк. ишәп гөбәдиягә каршы киләсең ул гөбәдия бит ул ризык ашый тора так Ну ислам монда өйдә гөбәдия итим- ул метафора гына инде. метафора метафора Ай. гөбәдия гөбәдиягә каршы Сөйләшеп утырган да итеп. Гөбәдия Йоклап ул китсә хакы юк. вахой тигез.
бәйрәмне бетерә торган кешеме ул бәйрәмгә Йоклап бәйрәмне туктата торган кешеме соң инде Бәйрәм дә түгел. Бәйрәм дип тә әйтмим. Гомумиерәк, аннан да гомумиерәк. Кунакчыл кеше сиңа кунакчыллык күрсәтә дип әйтик инде. Һәм орка кую. Орка кую, орка кую, борылып басу, шулай бит инде. Теге каршы килү дигән борылып басу.
Бәлкем Арка кую булгач, димәк, теге артың белән борылып басу дисез. Әйе, артың белән борылып басу. Нәрсә аңлатырга мөмкин ул? Сиңа шундый хөрмәт йөзеннән, хөрмәт йөзеннән сиңа кунакчыллык күрсәтәләр, ә син борыласың. Хөрмәтсезлек.
Шун шулайрак Ниндидер- тө- төгәлләштерергә кирәк. Хөрмәтсезлек.
Ниндидер рәхмәтсезлек. Әйе.
Рәхмәтсез кеше.
Рәхмәтсез кеше турында әйтәләр шулай дип. Рәхмәтсез. Әйе.
неблагодарный була неблагодарный рәхмәтсез Ой, шундый ни бар имен гвәдиягә бар икән шул аны кулланырга кирәк рәхмәтсез кулланырга кирәк аны сезләрне мәйстә кала инде гвәдиягә истә калдырырга кирәк әйе берәрсенә шул без белмибез шул менә кулланмыйбыз әйе шундый ниләр аны кертеп җибәрергә кирәк андый фразаларны Бер балл. Дәвам итәбез. Хәзер мин бер фотография күрсәтәм. Әлеге фотода традицион япон уены го дип атала. Шул уеннан өстәл. Һәм әлеге токтада 1994 елда Япониядә уйлап табылган бер әйбергә зур йогынты ясый менә бу уен. 1994 елда Япониядә уйлап табылган бер әйбергә зур йогынты ясый. Карап алыгыз. Bu go уены. Домино уены түгелме? Юк, го.
Юк, юк. Ә, юк, юк. Юк, домино иртәрәк уйлап табылгандыр дип уйлыйм. 1994 елда без көн саен диярлек куллана торган, диярлек инде, куллана торган әйберне уйлап табуга йогынты ясый. Менә бу уен. Бу аның рәвешенә бәйле. Нәрсәгә охшаган ул, нәрсәгә охшатасыз? Соңгы бер, бер ярты елда аеруча күп кулландык без аны. Дару түгелме?
Юк, дару түгел. Гомумиле өстән караганда. Өстән караганда? Ну, менә аерым бер аерым бер бөртеге түгел, менә Тулы менә бу рәсем. Тулы рәсем.
Әйе. Нәрсәне күз алдына китерде сезгә? Нәрсә искә төшә? Соңгы ярты елга бәйле. Психологка килгән кебек. Кроссворд, сканворд. Юкмы?
Нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган бу?
Бу уенмы соң тагын? Юк, бу уйлап ә.
табылган әйбер, уен түгел. Юк, юк. Рәсеменә игътибар итәргә кирәкме? Монда.
Ну, әйе. Әйе. Бу уены нәрсәгәдер бик каты тәэсир итеп, имә. Менә бу рәвеше, менә шул яңа әйберне уйлап табучы кешене илһамландырган инде. Менә шуңа караган да, хм, мин бит менә шундый әйбер ясый алам дигән. Елда шушыны кулланабыз, әйме, шулай бик. Әйе, аеруча актив кулландык. Э, Гәрчә аңарча да ул әйбер бик актив кулланыла иде инде. Кара әле музыкантларның нисеп нәрсәләр белән төймәләр белән әгәр музыкалар ясый башлар, ул әйбер түгелме? Баян башларга гүям баян тимә.
Юк, бу бер э, өлкә кешеләренә генә бәйле түгел, бу бөтен кешегә дә бәйле. Ага, бөтен кешегә.
Карыйм әле әйбәтләп. Әйбәтләп карагыз әле. Карыйм әле әйбәтләп.
төймәләр, ниндидер шашкаларга ошаган. Ой, куядыр хәзер. Һәм менә күрдем. Так.
Әгәр дә мин ковид дисәм.
Маска.
Һә? Юкмы? Юк. Маска түгел.
Акылсыз икән инде күрсәтеп утыра бит, ярар, ярар. Вакцина. Үз ирония бик әйбәт әйбер ул. Бик әйбәт әйбер. Миңа бу сорауларны бирсәләр, мин шулай ук утырган булыр идем.
Нәрсәгә ярты ел? Ярты ел. Ярты ел нәрсә эшлибез соң без ярты ел хәзер? Ковид.
Ковид белән бәйле. Нәрсәгә ошаган?
Нәрсәгә ошаган? Ярты ел бер төкләп карамагыз сез аны менә тулы нейне анда кемнәрдер җавапны белделәр белдегезме әйтегез кызлар әйтегез
Юкка сообщение язды да телефонга. Сез полетка куйдыгызмы? Акыллы, акыллы, кыяфәт ясап, шуны әйтәм хәзер. Менә шушы ул дип.

Юларга китегез без. Тагын карыйм әле, туктагыз әле. Әйдә. Матур итеп карап. Әйдә.
Рәтләп кара әле, Ислам.
Бәлки бер уй килер башына.
Нәрсәгә охшаган икән бу? Нинди вариантлар бар? Башта сездән сорыйм. Сездә вариантлар юк. Минем вариантларым юк.
Ислам әйтсә.
Я кызак QR код кашаган. Менә бит.
Менә QR код. Менә. Шәбиме?
Рәхмәт.
Шәб.
Афәрин. Аллага шәб.
Әйе, моны автомобильләр өчен запчастьлар уйлап таба торган компаниянең җитәкчесе шушы уенны уйнарга ярата торган була ял вакытларында һәм ул шуны күреп илһамлана. Аңа шул штрих-кодлар белән эшли торган булалар. Ә QR-код 200 тапкырга күбрәк мәгълүмат сыйдыра үзенә.
Әйе, әйе.
Менә бит кыллы халык. Ике бал сиңа, Ислам. Нәхәр беләсең инде гол уеныннан чыккан. Афәрин. Я Рабби, каян бу хәтле зиһендер минем. Булды мени, ике мени.
Миңа берәрне генә бирделәр, сиңа сразу ике. Озак булды, шуңа күрә ике бал булды бу. Авыр катлаулы сорау.
Әйе. Үзе дә уйлап иткәч инде, иткәч җавап. Башларым, милләрем кайда бетте бит инде, ули ули.
Дәвам итәбез, бишенче сорау. 1907 елда чех галиме Ян Янский дигән дөньядагы барлык кешеләрне дүрт төркемгә бүлә. Соңыннан, ул үлгәннән соң инде башка кешеләр әлеге төркемне саны буенча тигез булмаган тагын ике төркемчәгә бүләләр. Психологмы?
Бу, э, бу психолог. Ян Янский психолог түгелме?
Юк дип хәтерлим.
Теге холериклар, сангвиник, флегматиклар түгелме ул? Юк, юк, юк. Дүрт категорияле.
Юк.
1907 э, елда чех галиме Ян Янский дөньядагы барлык кешеләрне дүрт төркемгә бүлә. Аннан соңыннан ул кешеләрне саны буенча тигез булмаган тагын ике төркемчәгә бүләчәкләр. Ну, бүлә инде. Нинди фән галиме? Нинди өлкәдә эшләгән? Ха, бик зур подсказка булачак инде бу. Ярамыймы белергә? Ну, юк, әйтәм.
Әйтеп кара әле.
Медицина.
Медицина?
Әйе. Безгә бу подсказка бирмәсен. Бик зур ди.
Ярар.
Так, мен сен дүрт дүрт нигә име? Дүрт категория. Биология дип әйтик инде. Кеше, кешегә бәйле бу.
Иратка һәм хатыгызга бүлгәндер. Брюнет, блондин, шатын, юкмы? Юк.
Дүрт.
Кешеләрне дүрт. Һәм ул дүрт төркемнең тагын үз эчендә ике төркемчәсе дә бар, һәрберсенең. Тагы белделәр инде. Нәрсәне карагыз әле. Тагын белделәр. Да, әйттеләрме инде?
Юк, әйтмәделәр, Юк, белделәр. Ишетмәдем.
Ислам бәлки ишеткәндер. Юк, ишетмәдем.
Ишетәсем дә килми. Уйларга кирәк, уйларга кирәк. Я Рабби, я Рабби, я Рабби, акыл бир, я Рабби.
Нишләп Юк, инде бу менә авыр бит. сораулар диде син әйтәле. Тукта әле. Яшь Бу буенча. кадәр ма? авыр түгел.
бу Юк, бу газ яшь сорау яшь бирүләр түгел. һәм Яшь җәйге буенча бетте түгел. уйлагаем, шундый сораулар Яшь була буенча бит.
түгел, бу кеше тугач ук билгеле була торган А, әйбер инде. Кеше тугач билгеле.
Күзләрнең төсе. Так, кеше ничек бүленә тагын давай уйлайлы. Кеше, ничек Бу Ирләр, төп, хатыннар.
төп төгәл Ирләр, дүрт төркем.
Бу теге күз төсе, чәч төсе кебек икеле-микеле әйбер түгел, Төрген. төп төгәл. Бәлки тән төсеннәндер.
Расса. Тән төсе, Имән расса. сары тәнле, кара тәнле, са- Азиат. сары. Әйдәгез һәм алайса ак. бу теорияне ахырына кадәр җиткереп бетереп карыйбыз. Әйдә. Дүрт э, раса име? Әйе. Тагын икешәр төркемчәгә һәрберсеннән нәрсә чыгарып була? Дүрт рассадан. Шәй чыгарып. Әгәр дә шуны чыгарып бетерсәгез, мин сезгә бал бирәм, бу дөрес җавап булмаса да. Минем күземә караганда карагач э, курку хисе күренәме? Юк, нишләп? Синдә паника.
Күренергә тиеш. Монда просто тапшыру башланганнан бирле. Фейерверк, фейерверклар атам да, просто аңламыйчым. Кемләп утыр, выдохни.
Юк, сез бер-берегезне тулыландырып торасыз. Расы дөресме әллә ул ни юнәлеш? Юнәлеш, юнәлеш дөрес түгел. Юк.
Әмма мин бал бирәчәкмен, әгәр дә сез уйлап чыгарсагыз бу теорияне.
Юк, чынлап та бит инде теге ниләр ак тәнле кешеләр сары, кара һәм Дүртенчесе нәрсә әле? Уртача ниндер. Медицина кешене дүртнегә бүлә. Бик гадидер инде җавабы, имә без белмибез. Тагын Кара инде телефон моны. бирсәм, Гади, шуны ә? килеп була бирмә анда. Минем телефонымны да бирегез әле, бәлки миңа да килер бер нәрсә. Юк, бүгеннән менә ул телефон сезнеке була ала. Беләме? Анда Так, дүрт, дүртнегә. баш эшләми бит әле монда эшләп һәм хәтта э, Ират белән хатын кыз бала алып кайтыр алдыннан үзләренең хромосома что ли Y X хромосомнар түгел үзләр үзләренең үзләренең кайсы төргә керүләрен белешергә тиешләр бу бик мөһим баланың сәламәтлеге өчен хәзер әйтәм резус факторлар минус плюс резус бергә әйттегез почти мин кан дидем просто ул беренче булсын инде ярар юк икегезгә кызыл китап кан дидем Ике, икегезгә дә берешәр бал бирәм. Әйе, кон төркеме буенча.
Ярар инде. Юк, алай дөрес булмый.
Дөрес булмый, мин бит инде все-таки... Без дөреслек турында сөйләшә башладык хәзер име? Честно җиңергәме, җиңмәскәме дип. Әйдә, бер бал, рәхмәт диген, рәхмәт. Яшьләргә җиңергә кирәк инде. Рәхмәт диген. Хәзер инде хәзер югалтырга ибергә. Аллага шөкер. Җиңәсе ибр җиңелгән. Икегезгә дә берешәр бал. Рәхмәт.
Дәвам итәбез.
Алтынчы сорау, бу да бәлки җиңү сораудыр инде. Хотя, белмим. 1933 э, елда дөнья күргән инглиз телендәге бу җыр дөньяда иң еш җырлана торган җыр дип санала. Нинди җыр бу?

Аны хәтта бит туган көнең белән дип шул көйгә җырлыйлар. Татарча да, русча да, бөтен дөнья. Кара әле нинди акыллы кеше уйлап чыгар, нинди композитор язган икән. Язылмаган. Анда аның авторлыгы да төгәл билгеле түгел. И шул халык җыры инде бөтен дөнья халык җыры. Классно.
Син дә җырлап бетерәсең килмиме?
Кушылып җырлыйсың килмиме? Юк, юк. Мин татарча җырлыйм. Синең туган көнең кайчан?
Минем 12 октябрьдә.
Октябрь? Октябрь 12-се.
Син Истә калдыгыз бөтенегез дә. үлчәмнәр йолдызла башладыны үлчәү йолдызласына ә мин игезәкләр ә безнең стихия икебезнең бер син һава мин һава шуңа күрә без беренче күрешүдән уртак тел таптык тагын кемнәр кем сөйләшик э, мин укчы укчы укчы стрелец стрелецның аның ни символы нәрсә әле ялкын күче ул әйбер белән кызыксынмагач
Әйе, киттек. Әйе, дәвам итәбез.
Мин сезгә ике балл бирәм инде. Мин беләсең, Ислам. Өчне бирер. Мин сиңа беләсең хәзер нәрсә әйтәм. Менә бу кактуска карап утыр. Менә шуңа карагач, ниндер уйлар килә башлый. Булар ул бу юкка гына тормый монда. Мин аны Ул селкетер өчен баш мин әзер. Баш мин селкетер өчен куйганнар буны.
Дәвам итәбез. 8-нче сорау. 8-нче сорау. Юк, 7-нче сорау икән. 8-нче март һәм Буш кәстрүл, табак савытта табак савыт белән нинди уртаклык бар? Сигезенче март һәм буш табак савытлар, кәстрүлләр. Бу ике әйбер арасында. Сигезенче март көнне бөтен дөнья хатын-кызлары бит инде ниндер теге революция оештырган көн, имеш. Ул күрә ул көнне алар ашарга пешермәгәннәр, күрәсең, ирләре ач калган. Савыт таба, савыт, алар буш булган савыт-сабалар юкмы? Юк, әмма сез дөрес юнәлешкә бардыгыз һәм бу кызыклы җавап, шуңа күрә мин сезгә бер балл бирәм.
Рәхмәт. Һәр дөрес җавап. Ислам Хәсин дөрес февраль турында әйткән булсагыз, мин тоже берәр сәгать ашарга булдым. Гафу итегез инде. Һәр дөрес җавап әйтәсезме соң? Юк, әйдәгез, әйдәгез уйлап бетерик.
Ни өчен буш кастрюль белән буш? Менә сез хатын-кызларның хокуклары өчен дип революция дип әйтә башладыгыз. Менә шул шул Алар шул кастрюльләр белән чыгып,

Ә нишләп? Ник? Ник? Юк, менә юк инде юк полиция Ярар. кермибез. Ярар, Ярар, киттек, кер- дәвам итәбез. кермибез. Сезгә бу Шундый сорауга кызык җавап өчен сораулар, бер рәхмәт сезгә сорауларыгыз өчен.
Э, Куен миңа ташлый. Ком- Комиләгә зур рәхмәт белдерәбез. Безгә ул сорауларны Рәхмәт. аңлатыр дип. Э, Сигезенче сорау. Менә күз алдына китерегез, Англиядә бер кешене телевизор караган өчен төрмәгә утыртканнар. Кулга алганнар инде ярар, төрмәгә үк утыртмаганнар. Ни өчен? Бу хәл мөмкин. Телевизор караган өчен?
Әйе. Без менә кызлар белән берничә ел элек имә Лондонга бардык. Злейлә белән чыгыш ясарга имә Нәврүз бәйрәмендә. Безне э, урнаштырдылар бер гаиләгә. Мин шунда беренче тапкыр белдем. Һәр Бүлмәдә телевизор бар боларның, име? Шул хәр телевизор өчен аерым акча түләргә кирәк хөкүмәткә налог. Сез инде менә дөрес җавапны әйттегез. Юк, күрәсең, түләмәгәндер инде, аның ике телевизор булган микән? Бер телевизор. И менә ул шул теге түләнмәгән телевизордан караган өчен шуңа төрмәгә утыртканнармы? Әйе.
Җәмәгать, гаҗәп.
Америкада бит юлны дөрес узмасаң да утыртырга. Нитәм без, безнең нитәм Рәсәйдә име телевизор залда да, нидә дә, бүлмәдә дә, йокы бүлмәсендә дә бар. Ну хәзер инде ул телевизорга теге телевизор караучы кешеләр Аллага шөкер арта башлады. Mm -hmm.

Һәм ул юкка гына эшләнелмәгән, әлеге компания, телевидение компаниясе реклама кертмәс өчен салым җыя тамашачылардан. Рекламасыз карар өчен. Шулай. Әйе.
Менә бит.
Юкка гына яшәлмәгән икән бу дөнья. Кисәк кенә исегезгә төште бу. Миңа беләсез нәрсә искә төште? Бар бит әле миллионер из трущоб дигән кино. Ул бит малай гомер буе туплады, ниндидер үз тәҗрибәсен туплый, туплый, туплый. Аңа нәкъ шулай сораулар ләгеп барды. Мин әйтәм, кара нинди әйбәт идея кинода. Син карамадыңмы миллионер? Кара әле, Ислам, ул шундый гениаль кино. Әйбәт фильм ул.
Миллионер из трущоб.
Бик әйбәт фильм ул. Бик әйбәт фильм. Анда как раз ул ләгәнигә бар бит әле тапшыру. кто хочет стать миллионером тапшыру бар бит әле менә аңа гел бөтен сораулар эләгеп барды аның тормышында булган хәлләрдән әйе һәм ул үз тәҗрибәсеннән чыгып юкка гына лондонга бармаган әйе
сезгә бер балл безнең унынчы сорау һәм ул сорау бу нәрсә дип атала хәзер мин яңадан бер фотография күрсәтәчәкмен

Уйлап табылгач та ул менә шундыйрак формада булган.
Күрәле очкыннар оча бит инде, ниләр, нәрсәле ул. Кузы. Бу идәнме соң менә бу аста? Бу идән, идәндә тора. Әһәмият түгел ул ислам.
Нәрсәдер инде шунда. Ну, учак янында кулланыла торган инде әйбер инде бу. Җайланма. Җайланма. Сүндерә торган микән?

Әйе. Бутылка.
Бутылка түгел. Юк. Шешә түгел. Нәрсә куялар соң анда? Ә, тостер! Әйе. Ипи кыздыра торган әйбер. Yes! Менә, монда анык, менә мондый Әнә фотографиясе. кара!
Ислам, Давайте!
Ясу Пока!
шыршыларга кадәр. Ислам, мин гаепле түгел. Мин сиңа мөмкинчелек бирәм, җанкай. Биш шаяла Мин виноват, Миңа- Игорь.
миңа- Миңа менә шушында булу әйме үзе бер бәхет ул дөресен әйткәндә. Менә шулай аралашабыз, сөйләшеп утырабыз. Җиңү мөһим түгел. Менә менә монысы мөһим аны. Көлешеп, шаярышып утыру. Наверное.
Инде аяк киеме дә кытыктык монда, име шешәләр дә куйдык. Аннары карасам, не тостерга охшаган ипи куя торган. Әйе. Карачы ипи кыздырырга охшаганнар элек. Мин менә уйлар идем. Халык кеше гел яраткан икән кыздырылган ипине учакта. Юк, менә кара бер тимер кисәгем шул тостер дип алар. Ничек алар була ди? Дисәң, бер тимер кисәген күреп, шуңа карап, Тостер дип ничек итеп була? Без бит бергә уйлаштык, мин аны. Мин бу тимер кисәгә күргәч, металл аламгаз дип әйтәсем килә. И все, бүтән берәү күрәсем килми. Ну, тостер ул вакытта тостер дип аталмаганмыр инде ул. Ничек? Тостерның прототипы инде бу.
Менә кешеләр юкка гына ачмый, сухари киптереп, нәрсәдер фирмалар, шул Павел Волилар, имеш, хрустящий сухариклар гомер буе кеше яраткан, бөтен дөньяда яшәүче кеше яраткан, кыздырылган, киптерелгән ипи. Әйе. Шуңа күрә бу шундый менә минем өчен ниндидер прям Бәлки ул кызык әйбер ул. ипине әрәм Ул итмәс гел- өчен дә эйе. кулланылгандыр.
Гел була торган әйбер, гел куллана торган әйбер була. Теге була бит кешеләрнең ашказаны белән ниндидер э, проблемалар. Бар андый Ипи әйбер.
аш- ипи ашам, Иә.
ипи ашый алмый торган кешеләр бар бит, Иә. менә алар сухари ашыйлар. Сухари Э, кирәк, потому сухари что ашыйлар. яңа пешеп чыккан ипи б- нили файдалы З- түгел, зыянлы, зыянлы. Ул зыянлы. Ул ашказаннарга глютен юк.
булганга күрәме анда? Аннан гына түгел, Белмим.
камыры теге кайнар ни булгангадыр инде чи Авыр булган күрә авыр булгандар бит. Менә бит.
Шуңа күрә кипкән ипи файдалы. Мин дә бер акыллы фикер әйттем әле. Нәрсә искә төшер әле? Мин дә бер акыллы фикер әйттем әле. Бүген. Юк, искә төшереп булмас инде. Инде глютен дигән сүз чыкты авызыннан.
Анда да глютен сүзе дә әйе генә сүзе чыкты бу яктан. Глютен сүзе чыкты. Оя ким, оя ким турында сез әйттегез бит, тиме? Сезгә ике балл димәк.
дөрес жауап өчен һәм аны кемдер язып барамысың өчен калдырып барасыңмы юк юк ә язасызмыни исәбен әйтеп тормагыз дип әйдәгез бу юлы шундый искәрмә ясыйбыз һәм җиңүчене генә әйтәбез
рәхмәт шулай итәбез тик безнең әле бер сорау бар

Без өлкән буын булсак та йоклап йөрмибез. Без беләбез. Сез кереп тыңлагансыз, әйме? Кереп тыңлагансыз. Мин бит белергә тиеш идем, кем белә. Әтиләр дә исән әйтәм, кем икән соң инде ул, кем икән соң? Ә хәзер ислам. Шундый талантлы иде.
Ихтибар сиңа.
Хәзер мин дүрт спектакль исеме әйтәчәкмен. Может, нинди театрда эшләгәнгә сорашсыз? Менә кара.
Дүрт спектакль исеме әйтәчәкмен. Һәм шуның кайсысында Зөлфия ханым уйнаган сез әлергә тиеш. Беренчесе, өзелгән өметләр, өзелгән юллар, өзелгән яфраклар, өзелгән җырлар. Үзелгән... Дөрес җавап бирмәсәм, без дус булып калабызмы? Без дус булып калабызмы? Өченчесе ни иде иде әле? Тәвер өченчесе. Санын истә калдырдым.
Әй, Әйдә, өченчесе. әйдә, искә төшереп кара әле. Нәрсә Өзелгән иде? өметләр беренчесе иде, әйме? Әйе.
Өзелгән яфраклар дүрт иде, ялгышмасам. Мгм. Ә дип утырмагыз, җавабын бирегез. Ә дип утырмагыз сез. Нәрсә өзелгән?
Шуны гына әйт әйдә. Нәрсә өзелгән? Юлмы? Өметме? Яфракмы? Җырмы? Кайсы өзелгән? Кайсы?

Әйе.
Менә бит. Сәләм, молодец. Яшә, яшә, Ислам.
Әйдә бер карап елмай да инде. Әйбәт барысы да. Ай, рәхмәт, я Рабби. Икегезгә дә берешәр бал. Менә Ул хәзер быел төшермәкче булар ул спектакльне килеп караймы син? Киләм. Тагын бер күрсәтәбез апрель айында. Апрель айында Мин күрсәтәсең? анда шундый әшәке хатын. Җилбәзәк. Мин менә миңа ши роль сопротивление ни өчендер. Менә миңа юк, бу сопротивление түгел, мин шундый ул, просто яшерен генә. Менә мин үземә матур булып куанып каршы рольләрне уйнарга яратам. Менә ши менә миңа шулай. Миңа бит Панина ши үзенең вакытында бар иде бит бригада төшкән Панин. Теге мерзкий шундый. Бригадада төшкән?
Әйе, бригадада төшкән. Ул бригада төшмәде ич Панин. Мәрхүм бит. Ул Панин түгел инде. Нонсы көн юк, теге Панин әлбәттә. Шугыладым.
Түгел. Теге вообще классный. Мин теге Панин дип исәдәм. Мин дә шугыладым.
Бә, бә, бә, бә. Шулай итеп сөйләшүләре. Шуны мин шундый бик талантлы, бик әйбәт актер. Мәрхүм бит инде ул. Әйе, мәрхүм. Бөтен кеше бит теге э, кешеләрнең әйбәт рольләрен генә истә калдыра. Менә әйбәт позитив роль уйнаса кешеем, кешене, ой,

Мин бөтенесендә шундый әйбәт идем, шундый ни уңай рольләрдә идем инде. И бер, бер роль эләкте миңа. Анда башка актриса уйнарга тиеш иде. Һәм инде Нурания апа шалтыратты да, Зөлфия, менә эшләргә кирәк, тиз генә рольне өйрәнеп атсаң, менә шундый роль, роль, мин әйтәм, нәрсә? Ну, тискәре роль, дип мин әйтәм, әйтәм. Ниһаять. Ниһаять, мин әйтәм, шундый уйныйсы килде. Шулай. Мин театрда да теге хамал кар кызларын яңа елда уйнап йөреп, мин әйтәм, бирегез миңа убырлы карчык ролен, мин әйтәм. Мин убырлы карчык буласы килә. Монда Нурания апа бирде миңа. Ул рольне башкарып чыкканнан соң, миңа килә башлады сообщениелар. Нишләдең син? Ни өчен шундый роль уйныйсыз? Сез сезгә килешми. Менә хәзер сезне яратмыйбыз инде. Менә болай буламы? Ни нишләп алай? Мәйтәм, булды икән хәлләр, мәйтәм, юк мәйтәм. Хейтерлар булмаса, кеше артист түгел. Халык яратмый.
Моны ни дип тусаты дип чыгарачакбыз өскә. Хейтерлар булмаса? Хейтерлар булмаса, син артист түгел. Менә шулай булырга тиеш.
Язып куйсаң инде, бирок. Хәзер
җиңүчене билгеләгәнче, минем Беттемени?

Мин нәрсә дип атала бу Мин сәхифә. Мин нәрсә, әйе.
Ул әйбер үзе турында сөйләсә, менә нәрсә сөйләр иде. Мине 3-нче гасырда Кытайда уйлап табалар. Дәүләт стандарты буенча мин кызыл төстә булам. 19-нчы гасырда минем өчен махсус тортмачык уйлап табалар, кечкенә тортмачык. Америка Кушма Штатларында мине елына якынча ун миллиард данә күләмендә җитештерәләр. Һәм тагын бер факт, 88 процент очракта мине берничә атна эчендә кирәксез дип табалар һәм чыгарып ташлыйлар.
Шундый кызык сорау. Шундый.
Кытайда 3 гасырда барлыкка килә, кызыл. Уйлап табалар.
Кызыл тукыма дидеңме әле син? Инде кызыл. Э, дәүләт стандарты буенча кызыл төстә. Кызыл төстә булырга тиеш име? Кызыл төстә. Алар Америкада 10 миллиард белән чыгаралар.
Һәм ул кирәксез булып чыга гадәттә. Һәм аны артык кулланмыйлар да. Акча түгел, инде акчаны кулланабыз. Карталарга күчеп барса да акчаны кулланалар. Ниләр. Чөнки кызыл кнопка барлыкка килде. Җәбәт Америка дигәч, мин тәмдә кызыл кнопка. Юк. Юк, аның төсенә игътибар итмәгән.
Хәзер төскә бәйле түгел, кызыл түгел.

Тартмачык уйлап чыгарганнар. Тартмачык уйлап чыгарганнар.
Аны йөртер өчен инде үзең белән.
Үзең белән йөртәсе. Кошелек йөртәләр инде шунда тагып нәрсәдер юкмы, сумка, бокча. Юк, кемдер кошелекка да салып йөртә ала. Ул бөтен кешедә дә, бөтен кешегә дә кирәк тә түгел инде ул әйбер.

Җитештерәләр, аннары бер атна эчендә кирәге булмау сәбәпле. Кирәк дип чыгаралар да инде аны, ә кеше кулланмый инде аны аннары барыбер. Әйе.
Хәзер кулланмыйбыз без лайбер белән. Юк, кулланабыз, ул бар. Без кулланабыз. Эс.
Юк, хәзер дә актив кулланыла ул, әмма менә әйтәм бит инде, кирәк дип нитәләр, ясыйлар да. Савыты бар, тартмасы бар, тартма эчендә үзең белән йөртәсең көн саен, уйлай инде Ислам. нәрсә икән соң бөтен кеше дә йөртми инде аны менә берәр
гади билгеле булмаган кешегә ул әйбер кирәк түгел инде исеме булган кеше йөртергә мөмкин үзе белән андый әйбер нинди исеме булган кеше нинди исеме
популяр кешеләр йөртәләр шул ну әйе ниндидер хезмәт күрсәтә торган кеше йөртергә мөмкин аны үзе белән савытта шулаем тартмада каядыр әйе һәм таратырга башкаларга
Визитка. Әйе.
Ислам, ниһаять, ниһаять. Уяндык.
Йолдызлы минуты җитте егетнең. Нишләдең инде? Менә шат. Менә шат. Тик сумала гына без бу сорауга кайтмаганбыз инде. Менә бит моны кертеп була уже тапшыруга син җиңдең дип. Ничә балл бирә? Ун балл бирәм. Өч балл бирәм.
Юк, берәү дә җитәме?
Хәтта бишәү дә ярый. Иң иң мөһиме син дөрес җавапны белдең. Молодец.
И шул визитканы кулланмыйбыз бит хәзер. Ну кемдер куллана. Ну әз инде. Әз. Күпме визит калды елыбызлы. Әз икән бу кешенең әзрәк акылын. Ну Кытайда бит инде кыз. Чуалдырыр өчен.
Кызыл төс это цвет власти. Да бит? Кытайда бәлки шуңадыр ул. Теге син ниндидер танылган кеше и өләшәсең, таратасың үзеңнең визитканы.
Шул, хәзер безгә җиңүчене билгеләргә кирәк. Кем дип, кем дип уйлыйсыз? Кем, кем, кем, кем безнең җиңүче? Кем, кем? Әйдәгез. Зөлфия, 13 балл. Һәм Ислам, 7 балл. Ура! Менә бит! Димәк, безнең Ислам. Исламга тантаналы рәвештә Икенче урын. Ә өченче урын юк бит монда. Икенче урын. Ә Зөлфия ханым, сез Беренче урын. беренче Шундый урында.
күңелле булды, рәхәт булды. Мин бик шат. Һәм бу сезгә
чәчәк. Миңамы? Әйе. Сез мине җылатасыз хәзер. Мин аңа гашыйк булып карап утырдым. Чынлап. Безгә ярдәм итте.
Бүген сорауларга җавап Карыйм бирә. әле, мин әйтәм, бу, ә бу бит Сезнең тапшыруыгызның билгесе име шундый? Әйе, әйе, хәрҗи мөшегә. Җаныкаем, бәбәкәч киемле инде син минем. Чәчәк атырсың инде, яме Алла бирса, Алла бирса. Минем өйдә ике кактусым бар, алар чәчәк атмый инде, ике өч ел торалар алар. Алла бирса, моны күчереп утыртып. Хәзер обига барам да, шушындый юкны берне алам үземә. ошады өчен ал син аны матур рәхмәт сезгә социаль челтәрләргә дә урнаштыр алдым дип һәм сез аңа исем кушырга тиеш буласыз ә, хәзер үкме э, юк хәзер юк хәзер түгел уйлыйм инде башта ислам дип кушыйм микән
үпкәләмисең юк инде юк ислам исеме бик ни безнең динебез нитеп ярамый кактус кандай исем кушу әйтмим әйтмим Бүтән исем. Менә исеме Рәшит булган булса, рәхәтләнеп төшендегезме? Я Фәрит исемле булсам, менә дигән исем булыр иде как Мәхмүт.
Мәхмүт. Э, Котлыйм сезне. Рәхмәт. Сине дә котлыйм, Ислам.
Һәм тапшыру азагында шундый сорау бирәсе килә. Сез театр артисткасы буларак һәр кеше карарга тиешле өч спектакль сездән тәкъдим итәбез. Безнең театрдамы?
Мөһим түгел.
Ә, син, Ислам, Хәр кеше тыңларга тиеш. Өч җырчы яки төркем исеме. Мөһим түгел, татар артистларымы ул, чит ил артистларымы ул. Тамашачыларга сездән шундый тәкъдим. Бу
миңа ошаган җырлар шулай бит, мәсәлән. Миңа Юк миңа. Юк миңа мәсәлән ул җырлар ошый. Э, киңәш итеп түгел, бары тик тыңлап карагыз дип әйтергә кирәк, шулай бит? Үзеңә ошаганны әйе.
Все, сөйләштек.
Уйлыйм мин хәзер. Озак вакыт кирәк Юк, күп кирәкми.
Юкмы? Юк, күп вакыт, күп вакыт кирәкми.
Хәзер әйтәм. Камал театрында тормышмы бу? Айдар Җабаров куйган. Кәриф театрында Кәҗүл читек. Кәҗүл читек. Әйбәт спектакль ши миңа. Безнең театрда Нәзер спектакле. Һәм хәзер әйтәм, кайсы спектакль бик ошый әле миңа үземә. Безнең спект барысы да әйбәт инде Тинчурин театрында. Спектакльләр бөтенесе дә матур. Монда өч булды инде сезнең. Өч. Минем өч булды име?
Әйе, монда исемлек итеп чыгарачакбыз без аларны. Ислам? Мин соңгы тапкыр Рэй Чарльз дигән фильм карадым. Һәм шунда э, шушы артистның тормышын күзәтеп бардым фильмда. Һәм яңарак кына аның җырларын тыңлый башладым. Миңа бик ошый Рэй Чарльзның җырлары. Әйе. Шулай ук э, Квин Интерком ошый миңа. Һәм рус артистларыннан миңа ошый Джонни. Джонниның җырлары. Джонниның бөтен альбомы тыңлыйлар. Әйдә, әзрәк теге ни өчен э, разнообразие өчен татар артистын әйтим. Ну, Салават абый бренд инде ул, Салават абый Салават абый бренд.
Ярар. Рәхмәт. Шуның белән шул. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен, актив булганыгыз өчен. Таласагызда була.
Тиздән чыгар чыгачак. Әйе, әйе. Ничек киноны өч кино әйтик инде тагын, юкмы? Өч кино? Әйдәгез өч кино да әйтик. Тагын тагын нәрсәләр әйтәбез? Мин соңгы иң яраткан өч татар караган кино Последний дуэль, искиткеч әйбәт кино. Мин бик тәэсирләндем. последний дуэль дип атала ә син нәрсә карадың ә, соңгы тапкыр мин карадым зеленая книга деген фильм ул оскарга оскар алган фильм һәм ә, яңадан карадым бер фильмны зеленая миля дип атала анысы классика нигә икесе зеленый икәнен әйтә алмыйм ләкин менә шул ике фильмны кешеләргә киңәш итәргә караша фильмнар